Continue to dey bless each and every one of you. Hey, eh, hey, eh, na who dey there, na who dey clavante, na who dey zuzu. Hey. Yes, so today I bring our sister, UK family. My sister, I no really get much to tell you. Just know, say nobody go fit hack your channel. And nobody UK. UK family drop this uh, thing for her community tag. Yes, she drop she drop this thing for her community tag.

You still drop another one say my video is always see for not for kid before I publish them and this one is still set for not for kid I say thank God YouTube no be Nigeria company. This one na the second uh, Dis one na di second write wen she still write for her community. Glory be to God, true true YouTube no be for Africa because sometimes wen you go see some tins wey dey happen ha ha! Thank God YouTube no be for Africa. And secondly my beautiful sister UK wetin I go just try to tell you first of all if pesin report your YouTube your chine e try to report as you talk that that eh, yesterday e will backfire there as far you no violate anything and third na as you talk say this your chine this this particular video you set am for no made for kid let me tell you sometimes youtube on their own wahala on their own dem be problem on their own I remember video when I publish na me and my daughter do the mu na me and my daughter do the mukbang then YouTube I publish that video YouTube bring am down nothing wrong na just eat we eat we laugh we chat nothing then YouTube bring am down but there is other video me and my daughter do the same but YouTube no bring am down sometimes YouTube get their own for body there is this video me and my children we do we do Mohbad also together the comment section open but there is this video my children do Mohbad I did the video I purposely did the video just because of say I want make the comment section open YouTube still lock am sometimes e dey dey YouTube body no be say they report your channel Sometimes you go even upload video now you go see limit ad sometimes YouTube e full their body from their head to toe e full am okay for me my main purpose of react on this your particular uh, uh, community something when you write just be you be happy as you talk YouTube after YouTube there is life and na you go by yourself say I'm done with YouTube. Nobody can chase you out of YouTube. And nobody can bring your channel down. YouTube dem no be no YouTube dem dey use machine yes dem dey use machine if dem even demonetize person YouTube go tell you say reply again if wetin dem do e wrong then you go reply YouTube go really come by their self still do check dem go still say ah dem make mistake or dem no make mistake for that anybody when you dey after your channel that person will not succeed as far you not plan evil against that person then the person dey try to plan evil it will backfire Wetin I wan just tell you, try be you. For me, just try be you, just dey do your thing, okay? Dey feel the vibe, dey upload your video as you take dey do your things. And my grandma gift, please ma, I see you say you dey Abuja with your beautiful daughter, yes. Uh, wetin be her name? Uh, Jenny, I see you. You guys surprise your daughter. I watch am last night, yesterday night. My mommy, grandma gift, My main purpose of react on this particular video, remember when UK come Uyo, she come visit you. Then another wahala burst. For me, as a mother to editorial, you dey Abuja now. Please ma, I wan see how you go fit take settle your daughter and UK. If you really love, if you if you no like this enmity wey dey ground, We the viewers we wen we dey watch una for me I no like am see your daughter and UK dem no dey dem no dey ok many people now maybe UK talk now dem go feel say e dey refer to editorial editorial talk now dem go feel say e dey refer to UK for me as you dey this Abuja before you comot ma I'm sorry you no ever come outside come talk when this matter dey happen as you dey Abuja please ma. Na beg me dey beg as outsider wen dey watch una talk to your daughter Editorial na your daughter UK na your sister daughter UK fit dem still look am as Africa tradition UK na your daughter Try call both of dem First of all before you call UK I see am e no dey UK hand again E dey Editorial and her husband hand Nobody know tomorrow Nobody know day wen e go break anybody tomorrow You go feel say you dey fit dey in field today, you dey fit dey do a lot, you dey earn money pass person when you dey bullshit. By day break, nobody know wetin go happen. Mummy, for that, I no wish editorial anything bad, but I wish both of them pics, na pics me dey. You understand? Mummy, as you dey this Abuja, no just carry call UK. First of all, talk to your daughter, you are a mother to editorial. You are a mother to editorial. If na for you to do that prank when you dey do, na the time now when you take do that prank now. Editorial, if they look am, UK senior editorial. If you no fit do am, mommy, I'm sorry. I go know say you dey enjoy this whole issue, this quarrel when you dey grand. Editorial na your daughter. You go fit talk to her. You have the key We be African mother, we grow up with, I grow up with my mom. If my, as I even don be adult, if my mom wan do something now, whether she forge cry, form cry, because na phone, or maybe I dey where she dey, she tell me something, maybe I go say, mommy, you go just, you buy, you just by pretend like say, ah, mommy, mommy, mommy, eh, I tell you say, eh, leave me now. Eh, no, we the African mothers, we get trick when we fit dey take dey talk to our you know, brother, sister, children. Tora na your daughter. The key dey your hand, grandma gift. If you no dey enjoy those whole issue, do am. Remember when you go reach Abuja, when this your sister daughter will come visit you. The happiness, the joy, the vlog, the video wey una dey do. Me Pexina, Naija daughter, Esther family, I dey mix am. No place wey dem for no dey quarrel. Mother and daughter dey quarrel. If UK do anything say make editorial pay piston, for now, editorial no go know wetin UK do for her. Nobody know tomorrow. I wish editorial no pay dat money. May God bless piston. Nobody know where, na so my dad dey make parable say he no know where e daughter go reach.

Is it my dad's help now come come to me? This person render me help without nothing, no attach anything. The same statement this person use, he say, I no know where my daughter, I have only one daughter. I no know go be a help to my daughter tomorrow. Nobody know tomorrow. As UK use, you know, e force editorial to pay, then e bring issue. And no be say I dey wake all the issue. I wish e no pay. Peaceturm I no wish editorial bad I no wish peaceturm bad but nobody know tomorrow who dey down today God can raise am to climb that story building e go dey look you wey you fit say who are you e go come remember you where you for wrong her where mostly person wey dey suffer Pesin wey wey e go look im mother, look im siblings, e see di suffering and you dey hold am money and dat money go go a long way for something to am. If dat pesin pass dat stage, she will never forgive you. No matter sey she come become billionaire, millionaire, she will always remember. So so person like this because of my condition I go squat with her I come say make help me build my channel e come build am finish e come chop the money you guys and the channel no really know wetin UK do for am we no dey talk of today we dey talk about our children children nobody know where your children go reach my dad no dey Europe but today I dey abroad my mom no come Europe but today I dey abroad where you no reach your, you pray your children to pass am your children to reach am where you no reach please grandma um gift before i dey talk um too long i go tag you and for me i dey beg that peace joy wey we dey watch for youtube before your daughter go give birth uk go come there ah no there is some things person dey think no matter what you go forgive There is some things editorial suppose to forgive UK e go go watch her old video make she you know some people when e dey hardly to forgive they always look the part wey you for help those people but you will not look the part when those people for help you you always feel say you just because you open youtube channel or e get view as e she dey help you i no dey wan go deep grandma gift Please settle your daughter and your sister daughter needs settle there before you leave Abuja if you no settle there because eh, for me I will personally know say you dey enjoy these whole things you dey Abuja your niece reach Uyo she come visit you Then your your sister your your daughter husband start insulting your sister the same that cane this your your daughter husband go use am for you o as you dey Abuja now tell him to call your sister to apologize tell your your your your daughter husband to call your sister to apologize make sure you fit settle your daughter and UK before doing all those things Make sure first of all talk to your daughter no be UK o if you call UK today as me dey see UK UK go answer you but call talk to your daughter make sure peace reign before you leave Abuja that na so I see am and I dey watch everybody video I dey watch una video I dey watch everybody video yes jenny when jenny prank you but that period i'll still do that video they come many video they want with the digs small small they come but please ma i will be very happy and if you do so god almighty remember you be christian we keep blessing you we keep blessing you we keep blessing you Now so i will end up abi and family i will say i will add you some things wey i go try to you know chook inside your video eh, inside that video in public maybe it will be tomorrow